Odiechieng' mar wuok tich e tarik ariyo mar eh, dwe ni eri Redio Ratego kokalo e chenro mare mar Oyawre ne oyudo wach mar rawera ma jahigni apar kod ang'wen ma jaklas abiriyo e skund primar ma Magombe ei Barokwiri e Bondo sub county mane omaki e kod thuon ma olal godo Mano ero ma bende ong'ere kod dho ngere kaka abduction. Bang' chenro ni eri ne wamako yo ma ochomo Barokwiri, Bondo sub county dhiango adiera mar wachno ero ka gima ne omako dhowa ne en ni bang' rawerano ero ne maki kod achuodhego eko ichich ni ne ochuoye sindan ma lalo paro e ler mar ng'ute kendo bang' chopo kode e kama ne gidwaro ichich ni ne okete onindo e kind jogo eko ma bende ichich ni ne onegi kod achudhego eko. Ka ne wachopo mur malanga ne ochuno mondo mi ne wapenje kama ne wadhiye nimar ne ok wayango kama ne wach ma kamano ero ne otimore kata obedo ni ne wang'eyo ni gweng' wuon wuon to ne iluongo ni Barokwiri. Eh, Nisechopo kanyo sani? ah, ni daraja got winyo.

Oh, iluongo ka nyaundi. Wangeyo uh, ka wachomo baro kwiri uh, kaka achiel kuom yorege ko mago mag yudo adiera uh, kaluwore kod wach nieri ma bende ne ochopo manero mar nyathi ma jigni apar kod ang'wen ma bende ne otek nyara kata ne omaki kod thuon kaeto lal godo ochop kode bungu moro kosechop kode bungu moro to dhi oketi mondo mi oninde kit jogo eko ma onegi kendo wuodhni eri oting'a kaachiel kod nyawadwa Samuel Odhiambo kaachiel kod Okoth Japala Ma bende en kaka jariembo marwa kama giduto jawinjona watemo mar kelo ni adiera makende mar gigo eko ma bende timore e kaunti eri mano ma Siaya. Ang'o ma obila timo mar neno ni japiny obedo e yorno ero man kod arita kwe makare? e kinde mag wuoth ma chalo kamaeri e kaka jofwambo ne wachako goyo mbaka ka bende wapenjore penjo magoeko ma wan wawegi ne waonge kod dwoko margi Samuel Odhiambo ka keta e ler kaka wanyiri ne obet kaluwore kod mago eko ma en owuon ne oseyudo. Jogo, jogo. Yani omake.
Jogo ne nitiere pro box. Koro chung' ka ng'ama dwa penjo yo. Iseno jomoko molal ma da penjo yo. Ah.
Koro nyathine mane giyudo.
Eh. Aha. Koro nyathine ma gimako to gikete pro box.

Okonyi tiende ne mondo wasik gari mondo ofi down. To mano ne ng'ama ng'ongo. Kapsima to mondo kiwinjo. Ah, mano ka winjo da.
Bwana mano serious. Wach mar meko kod thuon mar rawera ni iri ka kelo chuny lit kaachiel kod achiedh nade e chuny familia kaachiel kod eh, jogweng' eh, ka adeko mar apisas mag obila ka ondamo ero mapiyo eh, ka gin moko kuom wechego eko mabende koro ne omiyo owuok oko mar yango adiera mar gima dhi nyime e masira ma kamano. Kodong' dakika par to rom sa auchiel e jawinjona ne wachopo baro kwiri kendo pod watemo mar mondo mi wayud ane ni to nyathini eri ma bende ne omaki kae to okaw to oket nindo kod jogi koma otho e bungu dalagi ni kanye watemo mar mi jawinjona kaka timore e kor gweng' gigo eko matimore Wa gi sani eri gi seche malose ni eri e odong' kanyero dakika apar to oromo sa auchiel kinde ma bende wasechopo e Barukwiri ka bende koro warito mondo miyo miwa direction mar chopo exactly at the exact place korgi nyathini eri ma bende ne omaki. Ne ok waol kod penjo yo madhi kor gi Kelvin Onyango ma en e rawera nero mane omaki ne wachopo skund primar ma Odhach Kendo ka ne ochuno mondo Samuel ne ogo simu mar mondo mi ne wayud yo ma terowa kama ne wadhiye timo nonro ka ma bende e kaka weche ne chalo but skund primar Maudhach. Hello.
Wasechopo kae iluongo skul iluongo iwach ni uno. Othach. Othach. Ah, koro oro ritre uru kudhi ma baro kwiri ni magombe en kimbele kanyo. Obaro kwiri magombe.
Eh. Okay, sawa. Koro dhi kuonge senta moro ni baro kwiri. Eh. Be aparo ni kung'iyo kuchopo bat kanyo kigo wang'i mbele kibo neno booster moro mbele. Okay.
Eh, koni ma nyathi moro nyocha olal koni ma. Koro koro Ai nyoro bende nyo winjo no mak nyithindo gi. Ariyo. Ariyo bar bar- bar achuodho koni. Ny- nyithindo ariyo manyo magi gin nye gin mage? Nya winjo winjo wacho ni kanyakwara wacho ne gotieno. Ha. No mak nyithindo kendo ariyo koni. To nyathi mane okwongo mako ne winjo noyude. Ah. Eh, muwachona. Eh, en Nonege. Nako ne. Ah, konege. Eh, winjo noyude.
Ah. Ai nyoro nyo mak nyithindo ariyo. Ma bo chako lalgo.
Ma pok oyud nyaka sani. To nyithindo ariyo ma nyamagi gin ma kind higni adi kinyalo? O- Ok ang'eyo ni gijoigni. Nyawinjo nok gidongo. Ah. Mm.
Magi in pok oyudgi nyaka sani? Apa an pok oyudgi. Piny e koru koro kang'e kata nyo yudgi e godhiambo lakini seche kanyo nyo pok oyudgi. Mm. Ah.
Mm. Okay. Mago be nyo jo skul? Ndarani. E eh, donge gina nyithindo ma jo skul. Gisomo kanye gin?
Ok ang'eyo. Ah. Ka irito jokono usomo go pachka. Ah. Ama magombe. Mm. Okay. Eh, samoro gisomo magombe. En saa abich eh, kod eh, dakika prang'wen kod ariyo kidingo ma bende koro wachopo e skul nero mano mar odhach ka bende bang' chopo e skul odhach to nwayudo ni e yo mano onego bed ni wadhi godo ne ok en yono gino ema bende ne ochunowa mondo mi nwayud ma moro mwapenji kata kamano bang' romo kod mama nieri to gima wachako wayudo ni kendo nitiere nyithindo moko ariyo ma bende ne omaki ma ocha olal godo kata ma ocha olal godo nyithindo ariyo ma bende nobedo abducted. Magi gin gik matimore e jawinjona ma bende kaka redio ratego watemo manyo matek ahinya to ang'o matimore ang'o matimore sana sana e sub county nero mabondo ma bende koro meko mar nyithindo kaachiel kod eh, lal margi koro timenewa. bang' riembo kuom dakika apar kod aboro kendo bang' wuotho mano kawowa seche ariyo ne wachopo baro kweri magombe e dala gi Kevin kendo bang' chopo maeri e kaka ane weche ne chalo ka noromo sa auchiel ne wachopo e dala kod nyathino ero kama bende wuon gi to ne wayudo ka owuok odhi shughuli mamoko mago eko ma otendore kod wechego eko mago mag uh, somo kata kamano jawinjona gima bende nwayudo kane wachopo ni jogweng' niri ne nikod luoro mokalo kane ginenowa to ne gibedo kod luoro manyalo bedo ni ne giparo kata mano bibi wan bende wanyalo bedo achiel kuom jogo eko ma bende mako kata timo abduction pachgi ne gin agina joma pachgi ochung' achung'a kando kando ma bende koro nyiso ranyisi kata chiwo ranyisi kuom kaka gidak luro ma gin godo kaka gin e gwenge gi eki mago mag eh, baro kwiri bang' chopo e dala ne wayudo ka dhoudi duto olor kata kamano ero bang' duong'o kendo luongo Rawera moro ne oyawo dhoot eh, kendo wuok eh, chung' gie dhoot eh, ka e thuolo mar sekens apar kod abich rawera machielo ne ochako oyawo dhoot mar ot machielo matin ma anyalo wacho ni ema ne jikon mar dala Nairo. Machielo mane nitiere ot ne oloso kodwa ka machielo noiro to ne odok kendo olorore ei jikon ginoero ma nyalo bedo ni chiwo ranyisi ni nyithindo gi eki ne onyisgi kod jonyuolgi ma bende ne ok wayudo e kindego eko mondo mi ne jobed mana e ot kendo olore kuro. Bang' goyo simu ne wuon-gi, ne oluongonwa min nyithinde ma bende ne owuok kendo leng'ore matin. Kapok min nyithindo gieki kane ochopo, ne wayudo ojaduong' Paulo Mateto Nyaonde ma en kwar rawera Nyeri Ka ne achako goyo kode mbaka mar yudo maling'ling' ma wiye kuom gima ne okelowa ka eri. Koro ja bodaboda moro ema onene kaka ochalna. Ei, to ma ok wuod Kapusa? Nyathini. Koro oting'e nyaka Kambajo. Kambajo koro aa gi tiende nyaka ka. Nyathi obiro ka bwogi abwoga. buogi nobedo gi buok sana ah, kata nobuok kata san pod dende ok ber mane to kunwang'e ka apoko gin ne oh.
sawa amamagi e bang' dakika manok ne ochopo e kweth mar joma mine mamoko buora ka oting'o mago eko ma ikgi oniang' mago ma hikgi nie diere to kod mago eko matindo kaka achiel kuom yorego eko mago mag neno ni arita kwe mare nie yonero man makare Bang' dakika manok, ne orwakwa e ot kendo bang' wacho ni wan ng'ano gini to aa kanye to kod gima okelowa ne oluongnwa rawerano ero mondo mi ne walos kode jodalagi eka moro ka moro temo matek mar mondo mi ite omiye gima ne otimore ne rawerano ero Kelvin kachoko chir duto kendo nyiso Ratego Radio matek mane okale e lwet achudhegeko ma bende ne tiyo kod nyamburko mar probox manero marachar e mahundo mar ginero nadhi skul to adhi machopo e tok skul kasechopo e tok skul to aparo ni wiye wil gi pensil gi bik kero ema naduogo gaom kachopo mbele kacha taparo ni nyathi moro nitiega gibiga e skul. Ago madok. Kachopo e ndara kacha, to gari moro obiro to abarone. Kaka amedo bare, oboye kaka omedo biro ira koni. Mamagi eka anyiso Ratego Radio kaka ne oyudo lipot makawo paro machalo kamano ero to kod gima ne otimo. Ka niwinjo wach mar lal nyathini eri, niwinjo nade seche ma niyudo wach ni nyathini olal kata omaki? Ni confirm immediately ni omake koso ere kaka niyudo report? A nyathina ni sama nawinjo wach ne nawinjo wach ne sa apar gachiel odhiambo nikech naonge nadhi e tich moro. Nawinjo wach kuom nyithindo mane oa e skul kapenja ni min dadi ere Onyango? Tanyisogi ni Onyango odhi skul to ginyisa ni min dadi Onyango ok odhi e skul. Ema ginyisa ah, nyithindo adek, aya chak wuoth abiro kae. Taga agachonga piny talemo, bang' lemo tagocho ne babagi. Babagi be ne weni wachacha kech babagi nonene kodhi e skul. Ema bang'e ka babagi osebiro to penjo nyithindogo, bang' penjo nyithindogo koro wachako go sim. Wago sim kamoro amora. ok ne wayudo dwoko. Bang' kane osemake moselal nyeri, be nitie simu moro amora mane oyudo kowuok kuom ng'ato ang'ata matemo maybe kata mana dwaro pesa moro kuomu kata matemo ma, ma, ma, ma, ma nyisou ni wan jok ma kamagi kiwa mako nyathi wadwa notim kama kama mondo mi kowe? Mm, podi.
Wuon-gi ma bende ne obiro seche manok ka bende kawo thuolo makende mar nyisowa gima ne otimore. Nyathina nomaki kadhi e skul Magombe. tich ariyo tarik prariyo ga abiriyo koro ne wadhigo report e skul kwaye skul koro wadhigo kam gene got matar proses mane wadhigo got matar ni waromo gi nyathi ka koro duogo ibaro kwiri koro kwapenje ni to iya kune to okone wa nanya usenge to wapenje ni to usenge ni ichope nadi to konwa ni jomoko nomake tok dala ko oa skul ubiromo pensil nodong'ne ne winjo mathoth kuom meko kod thuon mar rawera nyiri sabkod ni romano mabondo nadhi skul to adhi machope tok skul kasechopo tok skul to aparo ni wiu gi pensil gi bik kere mana duogo gaom kachopo mbele kacha To paro ni nyathi moro nitiga gibiga e skul, ago madok. Kachopo e ndara kacha, to gari moro obiro to abarone. Kaka amendo bare, owe kaka omendo obiro ira koni. kik ibari ma ok itudri kodwa kendo odiechiengno mano makiny sama kama iri mondo mi waleri mathoth ni to ang'o mane otimore ne rawera nieri bang' kane osechudhe ma okete nyamburko nero ma olal kode nyamburko nero mano mar probox ni nyakalondo maratego ondamo ka en prochiko daboro nukta achiel nyinga en elfas guyam